Gudden Owend fir en neie Sonndesmagasinn. Dem Nathalie Krier an hirer Famill ass eppes ganz Schlëmmes geschitt. Hiert klengt Meedchen, d'Lou, ass bal erdronk. D'Dokteren hunn dem Kand nëmme wéineg Iwwerliewenschancë ginn. D'Nathalie Krier huet dem Mady Lutgen erzielt, wéi si déi lescht knapp zwee Joer als Famill erlieft hunn, wat hinne Courage gemaach huet a wéi et dem Lou haut geet. Dat klengt Lou fält mat annerhallwem Joer an ee Weier. D'Doktere gi vum Schlëmmsten aus, ma seng Mamm, d'Nathalie Krier, gëtt d'Hoffnung awer ni op.
D'Nathalie, den 18 Juni 2021 hutt däi ganzt Liewe changéiert, wat war geschitt? Ma meng jéngsten Duechter, d'Lou, ass an eise Weier hannert dem Haus gefall, genau. An jo, um Ufank war emol déi klassesch Situatioun, wou ass d'Lou? An do hu mer alleguer gesicht an eis éischt Reaktioun war op d'Strooss ze lafen, well d'Dier op stung. War waarm, war e schéinen Dag an dunn ass meng aner Duechter no hanne gelaf an huet et dann am Weier fonnt an ech hunn et erausgezunn an jo mäi Mann huet et dann reaniméiert an dat huet dem Lou och d'Liewe gerett, well ouni déi direkt Reaktioun fir déi Zäit och ze iwwerbrécken bis d'Secouristen do waren, Dat hätt em hätt nach méi Schued gemaach wéi souwisou scho geschitt ass. Jo, dem Lou säin Liewen hung um seidene Fuedem an jo, dank mengem Mann an awer och de Secouristen an iwwerhaapt der ganzer Hëllef déi et och dann weiderhi kritt huet, huet et relativ vill konnte récupéréieren, mais et ass nach en laange Wee.
A wat waren d'Prognose elo vun den Dokteren? Wat hunn d'Dokteren dee Moment gesot? D'Prognose war ganz schlecht. Also ganz um Ufank ass et souwisou emol fir d'éischt der drëm gaangen, seng Longen erëm op d'Rei ze kréien, well déi ware staark geschiedegt. Do wousste mer och net, ob mer zu Lëtzebuerg kënne bleiwen, mee ob mer vläicht an d'Ausland mussen. An jo, no enger Woch hat dat sech da sou lues a lues stabiliséiert an et huet dunn och erëm ugefaangen, selwer ze ootmen. An dunn ass en IRM gemaach ginn, deen éischten, an do hunn awer festgestallt ginn, datt jo d'Schied am Gehier zimmlech grouss sinn a jo desastréis wat waren d'Wierder, an datt mer mat deem Schlëmmste musse rechnen. An do ware mer, jo do ware mer ganz ënnen ukomm, also wann et nach méi déif gaangen ass. Do, jo, dunn ass drëm gaangen, ob et selbststänneg ootme kann, ob et schlécke kann, ob et houschte kann, also déi ganz basesch Fonctiounen, ob dat nach funktionéiert. An dat huet sech dann erausgestallt, dass dat geet. Mä et war esou ënner Medikamenter, dass mer fir de Rescht nach guer näischt soe konnten. Et war wierklech zougedrönt. An do krut et No dräi Wochen och dann eng Moossond, well et och net selbststänneg iesse konnt, huet ass ëmmer iwwer d'Nues ernäert ginn. An jo, déi ganz éischt Zäit op der Intensivstatioun, dat war jo, et war schlëmm. Wéi wéi bass du domadder ëmgaang?
Ech hunn natierlech vill gekrasch. Ech hunn awer och, jo, meng Achtsamkeet huet mir gehollef. Ech hunn meditéiert, sou blöd wéi dat kléngt. Ech hu probéiert meng Routinnen zum Deel oprecht ze halen. Mir waren de ganz, mir duerften de ganzen Zäit do sinn. Dat huet mir immens gehollef, dass mäi Mann an ech konnten zesummen do sinn, an dat an der Coronazäit. Also ech sinn do wierklech nach immens dankbar, och dem ganzen Team aus der Intensivstatioun, wéi si do mat eis ëmgaange sinn a wéi och op Aenhéicht si eis als Famill do opgefaangen hunn. Also et kann ee soen iwwer de Gesondheetssystem wat ee wëll, dat huet super geklappt an ech sinn en onmoosch dankbar fir hir Professionalitéit an hir Mënschlechkeet. An jo, dat huet eis vill gehollef. Fir, fir duer, also fir duerchzehalen och. An duerno war et jo, wéi mir d'Pro, wéi mir den, d'Resultat vum ERM kruten, do war éischt mol nëmme Schock. Also do reagéiers de eigentlech nëmmen nach iergendwéi an du probéiers iwwer Waasser ze bleiwen. Mir huet ganz vill gehollef, dass d'Anne eng Infirmière zu mer gesot huet, dat bleift net esou wéi et elo ass, dat ass ganz sécher. An do hunn ech mech, do hunn ech de Fokus e bësse konnten erëm opmaachen. Do hunn ech éischtens mol, jo, mol kucken, wat an der Zukunft ass. An zweetens, ech sinn och net Lou, ech sinn ëmmer nach d'Nathalie, ech sinn en eegestännege Mënsch an hatt ass an d'Waasser gefall, net ech. An mäi Liewen ass méi wéi just Lou. Also ech hunn dräi aner Kanner, ech hunn eng Aarbecht, ech hunn eng Formatioun, déi mech interesséiert. An dat huet mer e bësse gehollef, e bëss-, net Distanz ass dat schlecht Wuert, awer erëm e gesonde Bléck drop ze kréien. An du konnt ech och ufänken ze kämpfen. Also do hunn ech mech, jo, eng Kéier ewéi gerëselt an hunn ech gewuet, nee, domadder gi mer eis elo net zefridden. An hunn ech ugefaangen, ech si esou een, ech maachen dann. An. Do hunn ech ugefaangen, mech ze renseignéieren, wou ee kéint higoen. Mir konnte jo net éiweg op der Intensivstatioun bleiwen. An do hat ech eng, jo, eng Klinik an Däitschland fonnt, zu Vogtereuth, déi spezialiséiert ass, eng neuropsy, neuro, pediatresch Rehabilitatiounsklinik, och déi op Kanner spezialiséiert ass. An per Zoufall war do eng Bekannte vun der Famill, déi mat hirem Kand fir genau dat selwecht do war. An do konnt ech mech mat hir austauschen an si huet mir ganz vill Courage gemaach. An jo, do hunn ech dohinner geschriwwen an nach virun den Dokteren an alles, an déi waren esou e bëssen, Äh, jo, mir mussen awer elo emol kucken an Vogtereuil, dat ass awer wäit. Hunn ech gesot, jo, kucke mer fir Alternative wat méi no ass. Ech sinn oppe fir alles, awer ech wëll gär wëssen, wou mer hin, also fir heem ze komme mat engem Kand, wat ernäert gëtt a wat knapps selbststänneg ote konnt, dat war fir mech keng Optioun. An jo, an du hunn si eis och ugeholl zu Vogtereuil an der Schönklinik an du ware mer 4 Méint do. An an där Zäit, ech ech hat eng onmoosch Energie, mir hunn einfach immens gekämpft als Famill, och fir déi aner Kanner mat erof ze kréien. Mir haten nach en Opruff gemaach an einfach déi Solidaritéit, déi do war vun der Famill, vun eise Frënn, dat huet immens gehollef, fir déi Zäit ze iwwerstoen. Awer och d'Solidaritéit vun vun der Gesellschaft, well mir haten en Opruff op Facebook gemaach, fir eis ze ënnerstëtzen an. Jo, do ass eis ganz vill gehollef ginn an dat huet eis einfach erlaabt, och dat Ganzt niewelaanscht ze organiséieren. Well mir haten eben dräi Kanner, déi eis och gebraucht hunn an véier Méint verschwënnt een net einfach mol. Sou dass mer ganz vill gependelt sinn an d'Kanner erof geholl hunn an dann Vakanz dohinne gemaach hunn, nieft den Therapien, an jo probéiert zu gutt wéi méiglech iergendwou Normalitéit ze halen. An am Oktober si mer dann heem komm. Dat war och op eise Wonsch. Mir hunn dat och gebraucht, Normalitéit fir eis Famill. Ech hu mol erëm gebraucht mat mengem Mann an enger Kummer ze schlofen, einfach owes un engem Dësch als Famill ze sëtzen, net an enger Klinik ze hänken oder an engem Restaurant. An du si mir am Oktober heem komm. An do war et fir d'éischt mol hei erëm an den Alldag fannen an ukommen. An jo, dono sinn ech da mol esou richteg schéin an e Lach gefall. Do war et eenermoossen, et ass jo hei erëm gelaf, d'Kanner sinn an d'Schoul gaangen, mir haten eis alleguer erëm esou e bëssen afonnt am Alldag. Awer trotzdeem war alles aneschters an d'Lu huet ganz vill gebraucht. An jo, do hu mer. eng Nounou och kritt hu mer déi mol ageschafft huet, dass ech ënnerstëtzt ginn, dass ech awer trotzdem och kann nach niewelaanscht dat eppes maache fir mech an ech hunn dunn jo am August eigentlech schonn decidéiert, dass ech meng Ausbildung viru maachen an mäi Mann huet mech do dranner dann och immens ënnerstëtzt. An do sinn ech him och dankbar, dass ech dat konnt esou weidermaachen, well soss wär dat ganz, jo, wann ech dat opginn hätt, dat wär einfach net gutt gewiescht fir mech.
Wat war fir dech dee schlëmmste Moment, dee schwierigste Moment bei där ganzer Saach? Ah, dat war schonn dee Moment, wou mer d'Nouvelle kruten, datt den IRM ebe sou katastrophal ass. D'Doktere waren iergendwou zouversichtlech, well hatt awer Reaktioune gewisen huet a wéi si eis dunn déi Noriicht iwwerbruecht hunn, datt wierklech säi Gehier ganz staark gelidden huet, dat war, jo, do war et ganz, do war mer ganz ënne, soen ech elo mol. Mee du hues d'Hoffnung trotz allem ni verluer. A wou hues de déi, déi Energie oder déi Kraaft oder wou hues de dat hiergeholl?
Jo, éischtens mol an deem Moment, wou ech eebe mech e bëssen distanzéiert hunn, dass ech net hatt sinn an dass ech nëmme ka gutt fir hatt suergen, wann ech op mech oppassen. Dat ass kloer ginn iergendwou. Virun allem huet mer, jo, d'Achtsamkeet gehollef, meng Praxis. Do ass ee Wäert, dee mech wierklech vill begleet huet, dat ass einfach Net-Wëssen. Mir wëssen net, wat d'Zukunft bréngt. An ech hunn, an deem Moment huet mir einfach gehollef, dass dat alles ka sinn, dat ka Guddes sinn, dat ka Schlechtes sinn, an dass dodranner ganz vill Méiglechkeet läit, an op mäi Gefill ze vertrauen. Also ech hu geléiert wierklech, ech kenne mäi Kand am beschten, also mäi Mann an ech, an et huet sech oft als richteg, also wann net ëmmer, als richteg erwisen. Mir hunn dru gegleeft, dass hatt erëm léiere kann ze iessen. Mir krute gesot, hatt wär blann. Ech hu gesot, neen, et ass net blann, an och dat huet sech dunn als richteg erwisen. Hatt huet ëmmer nach e Problem mat der Vue, awer hatt ka sech eleng am Raum orientéieren. Dat ass e rise Fortschrëtt, deen hatt gemaach huet. Et ass och gesot ginn, hatt kann ëmi lafen an et leeft erëm. An dat huet eis natierlech de Courage gi fir weiderzemaachen. Déi kleng Fortschrëtter, déi dann och vu senger Säit ëmmer kommen. Wéi mir zu Vogtland haut an der Klinik waren, do si mir gefrot ginn, wat eis 3, wat eis Wënsch sinn un hinnen, eis Erwaardunge vun hinnen. An du sote mir, jo, also eise Wonsch ass, datt d'Lua muss erëm esou ass wéi virdrun. Mee dat wësse mer, datt dat net geet. Also fänke mer mol kleng un. Mir wëllen, datt et laacht, datt et kann um Familljeliewen iergendwéi deelhuelen, datt et present ass an datt et ka weisen, datt et frou ass. An mir si rausgaangen an dat huet et konnt. An du war et iergendwéi an deem Sënn e vollen Erfolleg. Mäi Mann sot dunn zu Vogteraud nach, oh, fir eis Hochzäit, mir sinn am August bestuet ginn, do leeft et erëm. Du hunn ech gesot, Haal op domadder, well wann et net esou ass, dann, dat ass awer en zimlech präzis Prognos, ne, wann et net esou ass, dann, da si mer enttäuscht. An jo, dach, hatt ass awer, hatt huet erëm ugefaange mat lafen elo am Juli an do ware mer immens frou. Dat ass, dat ass e groussen, e grousse Schrëtt. Wat mir och gehollef huet, keng Prognose méi bei den Dokteren ze froen, well si sinn ëmmer ganz reservéiert a si soen éischter léiwer eppes méi Schlechtes wéi eppes Guddes an dat ass fir mech direkt en, Déngens no ënnen do muss, brauch ech dann ëmmer e puer Deeg fir mech dovunner ze erhuelen an et bréngt mer näischt, well si wëssen et och net. Ech mierken dat un deem, wat si soen, dass si, mir wëssen, dass eppes Schlëmmes geschitt ass, dat brauch keen eis ze widderhuelen. A voilà, da sot ech elo zu mengem Mann, wann s du eppes wëlls wëssen, ech verstinn dat, awer ech ginn da raus.
Wéi geet et dem Lou haut? D'Lou ass haut, jo wéi gesot, hatt ass e frout Meedchen, hatt ass präsent, hatt versteet an hatt kritt mat. Wéi vill, dat kënne mir net soen. Hatt huet nach net schwätze geléiert. Mir hoffen, datt dat nach eng Kéier, datt dat erëmkënnt. Seet mol heiansdo Mama an heiansdo Papa bäim Iessen, do ass et ganz motivéiert. Do kënnt dann och mol en Nach oder en Nam Nam. Awer dat kënnt an dat geet. An dat ass eben dat Neurologescht, et ka keen eis wierklech soen, wéi d'Gehir recuperéiert, wéi Neuroplastizitéit, dat gëtt ëmmer nëmme geflüstert. An jo, et kann eis keen do wierklech soen, wat nach kënnt. Dat heescht, du weess guer nik, wéi et weidergeet? Nee, ech weess net, wéi et weidergeet. Mir hu lo, mir kucke vu Moment zu Moment. Also, et ass elo, wéi gesot, d'Zukunft ka kee mir soen, wat kënnt. Ech weess et och net. A mir ze vill Gedanken an ze vill an d'Zukunft ze schwäifen, dat deet mir einfach net gutt. An esou, jo, mir kucke, am September soll et an de Précoce goen. An dat ass elo eist nächst Zil. An do kucke mer einfach, wéi dat da geet an wéi et da virugeet mat der Schoul. Loosse mer da mol op eis duerkommen, mir kënnen näischt aneschters maachen.
Kann ee soen, dass du eppes aus der Situatioun geléiert hues oder dass du iergendwéi eppes dorausser gezunn hues? Jo.
Schonn, dass ech mech op mäi Mann ka verloossen, dass mir an där schlëmmster Situatioun kënnen openee bauen an dass mir dat packe kënnen an dass mer dat gutt kënnen zesumme maachen, dat war, dat gëtt mer ganz vill Sécherheet a Vertrauen och als Famill, dass och meng Kanner do awer och vill Resilienz hunn an dass si onmoosch frou si mam Lou. An dann, jo, mäi Gefill, dass, dass ech dierf op mäi Gefill lauschteren, dass ech, dass ech oft weess, wéi et ass. an einfach mat der Achtsamkeet weiderzemaachen an jo, an et ass och mäin Uleies dat un aner Mënschen an mir och deen Häerzenswunsch ze erfëllen, dat ass och dobäi entstanen well ech einfach gesot hunn, ech wëll net méi déi ganz Zäit um Büro schaffen, ech hunn jo, ech hunn de Wonsch eppes aneschters ze maachen, méi kreativ a méi mat Mënschen ze schaffen an dat hunn ech mer erlaabt a verwierklecht an dat ass wierklech dat Positivst wat am Fong och doraus ze zéien ass. Jo, et weess een, wat wichteg ass am Liewen iergendwéi an jo, dass ee bereet méi, och vläicht méi Risiko anzegoen, well dat Schlëmms ass scho geschitt, wat soll nach kommen?
A bestëmmt kann d'Nathalie Krier anere Famillen, déi änlech Schicksalsschléi erlieft hunn, Courage maachen, datt si esou gutt et geet mat hirer Situatioun eens ginn. 16 Joer sinn et elo schonn hier, do ass fir dat 18 Joer jonkt Mandy deen Dram an Erfëllung gaangen, vun deem och haut nach ëmmer vill jonk Fraen dreemen, Topmodel ginn. Am Moment leeft jo och grad déi nei Staffel vun der däitscher Castingshow Germany's Next Topmodel an do ass viru 16 Joer d'Mandy Graff dat fënneft ginn. Mee den Erfolleg hat och seng negativ Säiten. D'Mady Lutgen huet mam Mandy iwwert déi al Zäite geschwat a wollt natierlech och wëssen, wou et aktuell drun ass a wat seng Pläng fir d'Zukunft sinn.
D'Mandy Mania hat déi lescht Wochen zu Lëtzebuerg ëm sech gegraff. Besonnesch bei deene ganz jonke Fane war eist Mandy den neie Superstar.
Dat ass mega schéin! Ech si verléift an d'Mandy, jo! Dass eng Lëtzebuergerin et géif packe bei der grousser däitscher Show bis op déi fënneft Plaz ze kommen, hätt wuel och kee geduecht. Wéi et mam Mandy a senger Karriär virugeet, kënne mer iech nach net soen. Strenge Presseverbuet krut d'Lëtzebuergerin nach vun Däitschland aus operluecht. Réischt d'nächst. D'Woch sinn Interviewe méiglech. Rtl ass jiddefalls stellvertriedend fir vill Lëtzebuerger houfreg op dës Leeschtung.
Moien, ech si d'Mandy an ech huelen Iech haut mol mat an eng aner Welt. Kommt mat! Hei hu mer de Rocky. Deen hunn ech elo säit 3 Joer. Schëllen elo mat, no Mamma, fäerdeg! An da kréien ech eng Stonn vu mengem Trainer.
Gib ihm Zeichen und dann dreh ihn an. Gut. Sehr gut. Anhalten. Ah.
Rechts.
Anhalten links. Ah. Und links. Gut. Und halt ihn an. Ah.
Gut. Also ich gehe so, dass ich schon halt Kinder mehr machen. An dem Sinn, dass ich mich halt Kinder mehr drogen, mehr äh, auf Castinge gehen, mich mehr ähm, Dofir interesséieren, soe mer esou. Mee ech war jonk an ech war, ech war 17, 18, do ass dann alles anescht, ass méi wichteg, do sinn d'Jonge méi wichteg an dann ass d'Party mar méi wichteg an an dat war mär net esou bewosst, op wat dat herno eraus kéint lafen am Fong, wann s de dech esou ustrengs. Den Déngen ass, ech si frou, wéi et elo ass. Ech soen, ech hätt awer, ech hätt egal wéi kinnte méi maachen, well alles, wat ech elo, wann ech elo zréckblécken op déi Saachen, huet mer scho Spaass gemaach. An ech war vill ënnerwee an esou an dat feelt mer heiansdo. Mee et ass awer elo net, datt ech soen, ech giff alles anescht man.
Genau sou, gutt. Do, laass déi Hand unten. Reit, reit, sag, Hir zwou. Gutt.

An dat hei ass ebe sou mäin Hobby, awer scho säit klengem un. Mäi Papp ass ëmmer geriden, mäi Papp hat Päerd. Ech si vu klengem un domat opgewuess. Ech fillen mech super bei de Päerd. Also et ass dat, wat ech, wat ech wahrscheinlech wäert, wann mäi Kierper dat erlaabt, mäi Liewe laang man. Elo waart der jo mat mer hei am Stall. Jo, elo hunn ech Iech mat an d'Schoul. Do schaffen ech am Moment am Fondamental mat enger gudder Frëndin, mam Aurora. Dat mat mer eng Klass huet, net all Stonn, mee mir schaffen 4 Stonnen an der Woch zesummen an da léiert Der hatt och kennen.

Maja no Germany Sex Topmodel sinn ech vill gereest an do war ech an villen Stied, Paräis an London an Berlin och an et war super, et huet mer mega gutt gefall mee et war awer ni sou eppes secheres. Du wosst elo ni am Mount Wéi vill Sue verdéngs de? Oder hues de nach en Job den anere Mount? An dunn hunn ech, sinn ech erëmkomm an ech hu geduet, ah dat ass och schéin hei mat der Famill an mat den Déieren an dës Päerd hei an alles an d'Kollegen. An dunn hunn ech mer gesot, okay da studéieren ech eppes, fir dass ech och eppes an der Hand hunn. An dunn hunn ech mäin Bachelor gemaach an der Germanistik an dunn mäi Master. An du wéi ech fäerdeg war, do war eben d'Optioun och do fir de Quereinsteiger ze maachen, fir an de Fondamental. An du hunn ech dat och gemaach nach e Joer. Dat heescht, elo hunn ech esou e bëssen d'Méiglechkeet entweder an de Lycée oder an de Fondamental. An ech sinn elo schonn dräi Joer am Fondamental an ech fannen et super. Et ass flott an zumools ech och ka mat enger Frëndin esou zesummeschaffen an eis Ekipp hei zu Leideleng ass super. Also ech vermëssen d'Modele schonn heiansdo, bah ech maler elo nach e bëssen, mee ech vermëssen et schonn heiansdo wou ech mer soen, Ah et war awer gutt fort ze sinn, sou ëmmer, also dann ëmmer erëm ze komme fir kleng Zäit, awer vill fort ze sinn, dass ech einfach vill aner Leit gesi, vill aneren Input gesinn. Wann ech dann awer esou op e Set kommen an da gëss erëm geschminkt, dann triwwelt een un dengem Hoer an da bass de einfach erëm esou, ah et ass awer schéin, mee awer och net. Awer och net fir all Dag. Dass een en Image huet no enger Fernsehsendung oder no eppes wat ee gemaach huet, dat ass jo oft, gëtt jo direkt esou e sou e Stigma op ee gesat. An ech denken, datt dat am Ufank ganz, ganz schlëmm war. Do huet mech einfach e bësse genervt, déi Fake News, d'Zeitungen, wat gëtt geschriwwen, datt d'Bomi mer urift a seet, Oh mäi Kand, wat hues du do gemaach, wat hunn ech do erëm gelies? An dann hunn ech gesot, Nee Bomi, dat ass net esou. Also sou e bëssen einfach, datt gemierkt och, datt d'Leit dann net wierklech eppes gënnen, datt se soen, Ah, elo war hatt do, mäin Tatt, dat wär elo besser. Guer net, mee dat war einfach, ech weess net, déi Reaktiounen hu mer wierklech net all gefall. Natierlech waren och vill Leit mega positiv an esou, mee du gesäis ëmmer dat Gutt an dat Schlecht an ech mengen, dat ass normal. Mee dat huet mech e bësse gestéiert, einfach esou déi Saachen, déi dann erauskomm sinn an d'Zeitungen, déi net wouer waren. Dann hu se en Interview mat menger Mamm wollte maachen, da wollt si net, dann hu si iergendeppes erfonnt, da war hir Foto an der Zeitung an da stoungen do Saachen.

Do war den éischt Fotoshooting zu LA wéi mer do ukomm sinn. Et war an enger Villa, sou do hu mer misse selwer Foto maachen. Kuck ech hunn de Kabel an der Hand, déi ech hu misse selwer drécken. Jo jo. Mega. Hunn se där gesot wéini se drécke sollen? Nee, nee, guer net.
Wéi cool. Dat ass eng ganz aner Generatioun elo ënnerwee, mengen ech, an déi waren all ze jonk deemools nach, wéi ech mat Jamie Sex Hot Mall war, well dat awer elo scho 16 Joer hier ass, esou wéi d'Aurora, meng Frëndin, d'huet mech guer net kannt. Also meng Highlights bei Germany's Sex Top Model waren, datt ech vill reese konnt, datt ech vill Leit kennegeléiert hunn, datt ech vill Saache gesinn hunn, déi ech soss ni gesinn hat. Dass een einfach och gesinn huet, wéi de Fernseh funktionéiert, wéi iwwerhaapt dat mat der Kamera ass, also déi waren ëmmer bei der, iwwerhaapt dat Ganzt, dat war eng flott Erfahrung. Oh, an Zukunft, wat géif ech maachen an Zukunft? Komm hei, Elli, komm hei mat eis, ech ginn Hundetrainer. Nee, wat ech géing maachen an Zukunft, ech weess net, ech kucken dat ëmmer esou day by day. Ech mengen, elo am Moment gefält et mer am Fondamental an an der Schoul hunn ech, An ech bleiwe lo do an wann iergend eng aner Opportunitéit kënnt, maachen ech et. Also, voilà, ech soen net, ech soen fir näischt nee am Fong an ech kucken dat ëmmer esou, wat d'Zukunft bréngt.
Ech mengt dir wierklech du wärs voll komplett am Bësch? Nee. Dat ass Katwand.
A ween ass net heiansdo am Bësch, soulaang een de Wee erëm rausfënnt? Dat war et fir haut am Sonndesmagasinn. Hei kënnt elo de Journal. E schéinen Owend nach. Äddi.
Mënschen a Geschichten, elo och op rtlplay.lu.
Et ginn der déi soen, datt d'Formel 1 kee richtege Sport ass. Mee wéi e Sport huet Stadien duerch ganz Stied? A faszinéiert Iech am Schlo Reen, an der greller Sonn oder an der pechschwaarzer Nuecht. Wéi ee Sport léisst souguer Las Vegas d'Loft unhalen? Natierlech hu mir och Attacken, Imprevuen an e séiert Spréng. Mee fir eis dierf näischt am Filet landen. E Break ass just heiansdo en Avantage, an eis Halbzeiten dauere just e puer Sekonnen. Eis Equipementer rette Liewen. Eis Fortschrëtter veränneren d'Zukunft. Vun eise Rekorder schwätzt een op der ganzer Welt. An eis Finall, déi spille mer 23 Mol am Joer. Dëst ass kee gewéinleche Sport. Dëst ass d'Formel Eent. Live op rtl.

Am Virfeld vum Tour des Flandres ginn an der Belsch e puer Hallefklassiker gefuer, déi fir Spannung suergen. Rtl ass fir Iech live bei deene spektakulärste Coursse mat dobäi a weist Iech, wie fréi an der Saison a Form ass. De Vëlossport zesumme mat Miwelzeel zu Housen a Miwelösterreicher zu Maarnech.
Goal! De Magasinn fir all Futtballfan op der Tëlee. Ëmmer Méindes mam Topmatch vum Weekend, Highlights, Goaler, mir bleiwe fir Iech um Ball a suivéieren d'Lëtzebuerger Futtballaktualitéit. Goal! Ëmmer Méindes um 8, direkt nom Journal an elo och op rtlplay.lu. D'Emissioun Goal gëtt Iech presentéiert vun der CMCM, Är Gesondheetsmutuelle. D'Drogenzeen zu Lëtzebuerg, e Milieu wou d'Männer dacks dominéieren an d'Fraen immens vulnerabel sinn. Gewalt,
Vergewaltegungen, Angscht, dat ass halt den Iwwerliewen. Wéi séier een dem Konsum vun illegale Substanze verfält, erzielt eis d'Mélanie am Abrigado. Ech hunn déi Chance, dass ech genial Elteren hunn an engem super genialen Ëmfeld opgewuess sinn, an ech sinn awer hei gelant. Dësen a weider Témoignagen e Méindeg ëm 7 am Magasinn.